Укҫипе ҫатан картана ҫичӗ кун хушшинче ҫыртӑм. Ҫичӗ кун вунӑ кунӗ питӗ ҫӑмӑллӑн ҫырса пӑрахрӑм эп ӑна. Ҫырми кӗрӗм. Питӗ мӗнле каламалла. Студент ӗнтӗ ун чухне машинка умне лартӑм та ҫыру машинки умне, пишущи машинка умне ҫыртӑм ӑна ӗнтӗ ҫавна. Алӑпа та ҫырман-и?
Алӑпа мар тӳрех машинкӑпа.
Ну, тукаланӑ ӗнтӗ, кӑларса пенӗ страница сысне пала. Ун чух компьютерсем ҫук ҫав ведь хальхи пек. Питӗ йывӑрччӗ. Мӗнле пулчӗ ӗнтӗ вӑл непулай? Николай Корчаков режиссер пур чирлӗ вӑр тӑпри ҫӑмӑл пултӑр. Вӑл ун чухне вӗренме пынӑ Мускава ӗнтӗ. ГИТИЗа, халь ӗнтӗ Рати течӗнӗ Российская академия театрального искусства ун чухне государственный институт театрального искусства ӗнтӗ. Режиссерсен аслӑ курсне вӗренме янӑ пулнӑ ӑна ӗнтӗ артиста. Вара темле паллашрӑмӑр та ӗнтӗ эпир ӗнтӗ чӑваш режиссерӗ ӗнтӗ эпир чӑваш студенчӗсем мана пьеса ҫырса пар-ха тет мана пьеса кӳрӗл тет. Типратьев ҫырса параттӑм, хапьес мӗнне те пӗлни, пӗлмени нихҫан ҫырманскер ӗнтӗ. Хотя унччен ҫырнӑччӗ-ха ман леш прозӑпа пьеса леш хутӑш ҫӗрхӗрӗн тусанӗ пурӑнтӑм ман. Ҫӗрхӗрӗн тусанӗ ҫан пек япала пур. Пуҫватмӑш хыҫ сӑмахӗ тесе куна жанрне те палӑртнӑччӗ ҫан пек ӗнтӗ. Тахҫан ну, ман пӗрремӗш опыт пулнӑ вӑл экспериментла япала. Вара сӑмахпа та ӗнтӗ сроки ҫитет, лартӑм та ҫыртӑм ӗнтӗ ҫав пьесана вара. Карен тӗрлӗ сӑлтава пула хӑй лартаймарӑм те ӑна вӑл ӗнтӗ. Темскер тупсӑмне те тупаймарӗ пуль ӗнтӗ, кайран ӗнтӗ вӑл Валерий Николаевич Яковлев аллинелле кӗртӗ ӗнтӗ. Валерий Николаевичтан аллине лекнӗ хыҫҫӑн пӗр астумас халь пилӗк-ултӑ ҫул шутласа ҫӳрер-и, ну пӗр-тӑват пилӗк ҫул шутласа ҫӳрер. Кашни ҫул интервью калатчӗлер, сезон уҫӑлас умӗн интервью илеҫҫӗ те. Ҫавӑн пек пьеса пур-ха тет. Микерлин евӗрлӗ пӗр автор ӗнтӗ, ҫавна тет питӗ ларташ, анчах та тет мен укҫине тупса пӗтермерӗм-ха тет ӗнтӗ, вот ҫавӑн пек Кайран тупрӗ вӑл уҫҫине. Вӑт, вӑл ман чи ӑнӑҫлӑ ҫав япала пулчӗ ӗнтӗ вӑл, лартнисене калап. Ун мӗншӗн тесен унта ман текст, ман текстӑн мӗнле калас, пьесӑра мӗн унта кирлӗ? Ну, прозӑра та ҫав, кӗввен те, юххи темскер вӑл, шӑнкӑравӗ те эпир ӑна шел проценчӗпех упраса хӑварнӑ. Ним те пӑсман. Текста кӗмен унта вӑл, ним те ӗнтӗ. Текста пӗр-ик ҫӗрте кӑна хӑйӗн политкорректность тесшӗнче-ха, ҫавна пула кӑларса пӗлнӗ. Мӗн унта ӑс тет, тутар ачи пек мӗн туса ҫӳрен тенине ӗнтӗ ҫав, тутар ачи те ӗнтӗ кӑна кӑларса пӑрахнӑ вӑл. темшӗн калас килмен ӗнтӗ ӑна унӑншӑн тесен, ну, хотя пирӗн чӑваш халӑхӗ фольклорта та тем чухлех. Тутар ачи тесе калаҫҫӗ пирӗн. Кӑшт сӗнсӗртерех пулсан ӗнтӗ. Ман шутпа кӑларса пемелле мар пулнӑ. Ну, кӑларса пенӗ ӗнтӗ ытти. Ним те унта вырӑнсемпе улӑштарма текста ним те ӗнтӗ. Вӑл мӗнле пур пьеса вӑл, ҫавӑн пек вӑл лартнӑ. Ҫав вӑхӑтрах унта хӑйӗн мӗнне тупнӑ, мӗнле калас ҫав, юпасем, темле сӑнарсем аваллӑх, ӑна вӑл хӑйӗн те тупнӑ тенӗ пек ӗнтӗ ҫав. Пьесӑн шалти мӗнне те мӗнле тупса кӑларса питӗ хӳхӗм япала ҫавӑн пек питӗ вот килӗшӳллӗн те гармоничная была пулса тухма пултарнӑ. Шел пулин те, ытти пьесӑсене манне лартни пирки ҫамрӑксен театрӗнче те мӗнтен те калаймас ун пек мӗн тесе. Режиссерсем чул сан пьесуна илеҫҫӗ те кассава класа пӗтереҫҫӗ те, вырӑнӗсем пулӑштарса пӗтереҫҫӗ те, ну мӗн пулать эп ӑна мӗнле калас, хӑйсен пӗлнӗ пек. Вӑл, примерно, мӗнле каламалла, вот пӗр хӗрача мана килӗшсе каять те, Ой, лайӑх те пӗнтӗ уйра чекелер, анчах мана кӑштман тутый килӗшмест сӑмси кӑштӑмскерта пулӑштарӑп, сӑмсине таҫтан кӑштман чутлап, тутине чутлап кун пек тутап алли урӑнне урипе касса улӑштарса лартса тултарап не пулать вара хӗре тени не пулать тенӗ пек ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та мана сознание пек аркатса темскер улӑштарни килӗшсе каймасть тенӗ пек режиссерсем. Ну, режиссерсем хӑйсен ӗҫӗн те, хӑйсен курӑмӗ. Ҫавӑнпа та вӑл пӑсна япаласем Ну, пӑснӑ те ӗнтӗ, эп тавлашмастӑп, хутшӑнмасть лартнӑ ҫӗре ӗнтӗ. Тен, йӑнӑш тӑватӑп пуль. Хӑш-пӗр драматургсем хутшӑнаҫҫӗ лартнӑ чухне, ирӗк памаҫҫӗ пӑсмасӑр ӗнтӗ ҫан пек юн тума. Мӗнле каламалла ӗнтӗ, ну, ман принцип пулнӑ халиччен, эп хутшӑнман пьесӑна панӑ ман пур текст, эп хамӑн текстшӑн, пьесӑшӑн мӗн ҫырнӑ, вот ку ман пьеса, манӑн ача, манӑн япала. Спектакль вӑл ман япала мар, вӑл ман хайлав тӑрӑх лартнӑ, ҫырнӑ тепӗр ҫыннӑн хайлавӗ вӑл тенӗ пек. Ну, ҫан пек пулмалла ӗнтӗ, вӑл тӗрӗссипе каласан. Мӗн каламалла пулать ҫавӑн пек. Сцена ҫинче та вӑл преми илме тивӗҫлӗ пулнӑ вот ҫак преми, ҫак пьеса ҫавӑн историне тепӗр хут аса илтерӗ-ха. Ну, патшалӑх премине панӑ чӑн-чӑн пулнӑ чун пекки вӑл тӑхӑрвун виҫҫӗмӗш ҫул чун пачӗҫ вӑл премине. Премине чӑннипе пачӗҫ тӑхӑрвун вилккӗмӗш ҫулта пӗри ун чухне пирӗн республикӑра влаҫ улшӑннӑ вӑхӑт пулчӗ. Ун чухне президент суйлавӗсем пулчӗҫ. Тӑхӑрвунӑ виҫҫӗмӗш ҫулта президент суйланчӗ кӑна пирӗн пӗрремӗш президент. А тӑхӑрвун иккӗмӗш мар, тӑхӑрвун тӑваттӑмӗш ҫулта пачӗ тӗп йӑнӑш астумас, астӑватӑп. Терӗ астумас халь тӳрӗпе каласан. Иванов ячӗ ничего. Ҫук, вӑл патша ун чух Иванов ятӗнчен пӑрӑннӑччӗ.
Кремльне улӑштарса пӗтернӗ вӑхӑт пулчӗ вӑл. Питӗ пӑтранчӑк вӑл. Ун чухне темиҫе патшалӑх преми турӗҫ, пит ҫывӑрин темскер ячӗпе кайран пӗтерчӗ. Иванов ячӗпе те мар, просто патшалӑх преми ун чух туса хучӗ. Икӗ преми приняли. наукӑпа техника мӗн премийчӗ пулмалла тепри литература искусства икӗ пӗр икӗ патшалӑх премийччӗ мана ӗнтӗ литература искусства премийччӗ ну мӗнле пулчӗ премия или все ӗнтӗ ӑна ӗнтӗ баллах хам та мар унта юлташсем тӑрӑшнӑ пек пулчӗ темелле хӑш-пӗр ҫынсем ӗнтӗ ҫынсем организацисем те
ун чухне пулчӗ вӑл иккӗмӗш ҫулта Ҫав Ҫатанкарта ҫинче хурахӑмла ҫырли пьеса тӑрӑх лартнӑ ҫав ятлӑ спектакльшӗн Чӑваш академи драма театрӗнчи режиссерӑн та хӑш-пӗр артистсене пӗр ушкӑна тӑратрӗҫ, Раҫҫей Федерацийӗн патшалӑх премине илнӗ литературӑпа искусство районӗнчен драматурга кӗртменччӗ унша унта. Драматург ҫуккаччӗ. Вара ун чухне Кирилл Кириллов драматург, драматургтан ытларах театр критики пурччӗ, вара вӑл мана каласа панӑччӗ Петербургра Ун чухне Петербургчи, Ленинградахчӗ-ши астумас, вылянӑ чухне питӗ тӗлӗнчӗҫ тытмансем Кирилл Лавров кулакан. Сирӗн драматурги вӑл классикӗм тесе калать тет, пирӗн Чехов пек. Ҫавӑнпа ӑна кӗртменник унта тесе калать тет ӗнтӗ. Ҫук, ҫамрӑк ача тесе калап тет ӗнтӗ Кирилл, ман юлташ вӑл тесе ӗнтӗ. А мӗнле кӗртмен вӑл драматурга тесе, мӗншӗн тесессӗн спектакль е кинофильма патшалӑх премийӗ илме тӑратнӑ чух яланах тӑратаҫҫӗ. Сценарий авторӗ е драматург ӗнтӗ, режиссер, вара ӗнтӗ артистсем. Ну, кунта ӗнтӗ драматургне пырса хӑварнӑ пулнӑ тететӗпӗр ӗнтӗ. Ну, шел пулин те, теп, шел пулин те, прем илеймерӗ пирӗн театр. Ҫав мӗншӗн ӗнтӗ илеймерӗ, ҫав спектакльшӗн илме тивӗҫлӗччӗ тесе шутлатӑп ӗнтӗ, мӗншӗн илеймерӗ калама йывӑр. Ҫавӑн чухне хаҫатсенче вара хыпарта ӗҫле репликӑсем пе тухрӑҫ. Мӗнле вара авторне кунта кӗртмен тесе списока. Тен, ҫавӑнтан пулин те вара Чӑваш наци конгресӗпе Ун чухне эпӗ тӑраттӑмччӗ, ун чух писательсен союзӗсем арканса кайрӗҫ-пер, пӗр пӗрлӗхлӗ союз арканса кайрӗ, виҫ-тӑватӑ союз пулса кайрӗ. Эп ун чухне лекнӗччӗ ӗнтӗ, тӑраттӑмччӗ. Ассоциация русский писатель чуваши текенне. Ну, русских ӗнтӗ вырӑсла ҫыракан писательсем эп ӗнтӗ вырӑсла та ҫыркаланӑ май пӑртак, вырӑсла куҫаркаланӑ май хам-хам ҫавӑнта тӑраттӑмччӗ ӗнтӗ. Мӗншӗн тесен мана ӗнтӗ литературӑна хисепленипе ҫав литературӑн пурнӑҫне Вӗсем мӗнле курни мана ҫывӑхрахчӗ вӑл. Вӗсем унта путлӗ йӗркеллӗ ҫынсем тӑратчӗҫ ҫав ассоциацире. Шел пулин те, вӑл ассоциаци ҫук халь вара. Чӑваш наци конгресӗпе ҫав ассоциаци ӗнтӗ мана ӗнтӗ ҫак патшалӑх премьерӗме тӑратрӗ ҫун чухне. Ну, вара ӗнтӗ тивӗҫлӗ конкуренцим татах пурччӗ ӗнтӗ, анчах та ну, комисси членӗсем вара ун хыҫҫӑн ӗнтӗ президент ҫак премине ман пьесӑна пама пулчӗҫ ӗнтӗ. Вара ӗнтӗ вӑл пулчӗ Николай Федоров пирӗн президента килсессӗн. хӑй панӑ ӗнтӗ те пӗр хӑй паман-ха ӗнтӗ ун хӑй алли алӑ пуснӑ пӗрремӗш хӑй пачӗ-ха ӗнтӗ вообще дипломне хӑй пачӗ тӳррипе каласан хӑй аллипех пачӗ пӗрремӗш преми пулнӑ ӗнтӗ вӑл вӑл килсессӗн президент вӑл килсен мар президент тӑла республикӑра ӗнтӗ пулчӗ чӑваш президенчӗ панӑ пӗрремӗш преми пулчӗ ӗнтӗ ҫавӑн пек питӗ аван Паянхи кунна ҫитсессӗн те вӑл чунра ун пек пӗкемене илме вӑл тивӗҫли пулнӑ. Чӑнах та чуна савӑнтарать. Курнине. Премине илесси питӗ мӗн пулчӗ кулӑшласа ман кӑна кулӑшласа илме пулӗ. Пирӗнте дипломсене пачӗҫ халь. Халь вӑхӑта иртрӗ, мана ӗнтӗ пачӗҫ халь литературӑпа искусство пайӗнче. Николай значокӗсем ҫук ун чухне, хатӗрлесе ҫитереймен. Значокӗсем ҫук, хут татки ӗнтӗ дипломпа, дипломӗ лайӑх ӗнтӗ вӑл пачӗҫ пире. Вара кайран ӗнтӗ Николай Краснов мӗнле чун ашшӗ ячӗ? Николай Герасимович марччӗ-ши вӑл? Геннадьевич Геннадьевич Герасимович Герасимович Геннадьевич Астумасов ун курнӑҫне тӗпчекенни вӑл ӗнтӗ Яковлев язынӗ Николай Герасимович ӑна пачӗ ҫинче Яковлев пирки кӑларнӑ кӗнекешӗн вӑл наука енӗпе илчӗ преми
наука енӗпе илчӗ ӗнтӗ пӗрле илтӗмӗр ӗнтӗ эпир вара халь вӑхӑт иртет пирӗн темиҫе уйӑхиртсе карӗ мана шӑнкӑравлать халь Краснов ӗнтӗ чӑха тет Борис тет сана тет ҫав укҫине пачӗҫe преми тет

Пӗрре тентет, мӗн тет, мӗнле пире памаҫҫӗ вара тет. Кала, пӗлместӗп, укҫине ыйтма аван мар теп, мӗнле укҫине ыйтам. Пире дипломне панӑ хутне кам. Ма тет, сан тет, отношение траваҫ, наверное, тет, культура министрӗпе тетӗн телеш. Ун чух Виталий Петрович Иванов чемпионатпе еще культурӑшӑн нумай говорит тебе пынӑ. Вӑл ҫав теха аякри пушкӑр чӑвашӗ пулнипе вӑл. Теха и наука, ҫав ӗҫченӗ, ҫав этнографипе ӗҫленӗ май ҫав мӗнсене. приоритетсене ӗнтӗ ҫав мӗне малтан тумаллин ну мӗн кирлӗреххине вӑл лайӑх туять чӗтесе шутлатӑп эп хам вот лик чуваши журналта сӑмахран пӑлтӑрӑшнипе тухса пычӗ ӗнтӗ вӑл мӗнле каламалла ӗнтӗ пара калаҫса пӑхать тет Виталий Петровичпа ҫапах та тет аванах мар-ха та мана калаҫма теп ӗнтӗ ну ыйтса пӑхӑп терӗм ӗнтӗ вара ыйтрӑм та ӗнтӗ Виталий Петрович Виталий Петрович теп сан пек мӗн Краснов шунгравларӗ теп мӗнле тет вара укҫа пама та сире ниҫта та тет ҫук ӗнтӗ тӗп вара ӗнтӗ администраци президента та ӗнтӗ культура министру иртетӗп те ыйтса пӗлӗп халӗ ӗнтӗ мӗн те ыйтса пӗлӗп те ӗнтӗ ыйтса пӗлнӗ мана министерствӑран сотрудниксем кайраншӑн калаҫ вӑхӑт иртрӗ те астумас халь пӗр уй иртрӗ пулин те пире Краснова чӗннӗччӗ-ши унта чӗнмес вара ӗнтӗ президент администрацийӗнче та ҫта кабинет министров хушнӑ ӗнтӗ ҫак культура министрне, ну, вӑл ыйтнӑ та ӗнтӗ, эс пар преми тенӗ ӗнтӗ, в общем, честно ему дунӑ, вара культура министерстви пире пачӗ укҫа ӗнтӗ кайса, ал кулӑшла. Преми илесси те кулӑшла иккен. Преми илесси питӗ нумай пулши пуль. Ну, чух пулмӗн ӗнтӗ, пирӗн патшалӑх ҫав влаҫ улшӑннипе вӑл анчах-анчах мӗн туса пынипе ӗнтӗ пулӑм тесе, что кайран вӗт пулман. Вара ӑна илтӗмӗр те, кайран тата тепӗр Ҫулталӑк тамӑр пӗр тӑхӑрвун пилӗкмӗш ҫул ҫитрӗ пулин те халь преми тепӗр пӗр-ик ҫултан ӗнтӗ Лик Чӑвашӗнче ӗҫлеме мӗн чух журналта журнал редакцинче Атнер Петрович Хусанкайӑн чухне ӗнтӗ комитет комисси чи комитетчи вӑл комиссиеччӗ пулмалла комисси аслӑ вырӑн Верховнӑй Советра культура ҫав тата ытти ӗҫсемпе ӗҫлекен-мӗн ӗнтӗ комисси председательччӗ вӑл пычӗ те ӗнтӗ мана ӗнтӗ ҫакӑнта Значокне ҫакса ячӗ тинех тепӗр ҫулталӑкран ӗнтӗ вара вӑл тата тепӗр ҫулталӑк иртсессӗн мӗншӗн тесе значокӗсем хатӗр пулман ун чухне тӑрса пӗтернӗ те ӗнтӗ. Вӑл ӗнтӗ патшалӑх премине илсем он был тӑхӑрвунӑ виҫҫӗмӗш ҫулсӑн пулчӗ пулсассӑн тӑхӑрвун пуль пӗр икӗ ну виҫӗ ҫула тӑсӑлчӗ. Питӗ мӗн ӗнтӗ хӑй нумай кулӑшла. Савӑнсах илмелле вӑл. чӗлӗх савӑнмалли вӑл преми илни ҫавӑн пекех. Ну шутла бы тепӗте мана мӗн чӑнах та премине витӗ парасшӑн пулнӑ пулчӗ, виҫ ҫул хушши пачах хайлавӗ хайлавне питӗ хӑвӑрт ҫырса пӗтернӗ премине вара ну лардас сейчас пулман лардас сейчас пулман ҫавӑнпа ӗнтӗ